Agoo abusuafoɔ, mekyeakyerɛ obi biara. Mo somfo Dɔkta Mantɛ nie. Ɛyɛ me sɛ ɛnora a motee me nka na ɛnɛ nso ɛwɔ deɛ Awurade ayɛ. Ɛnɛ anwummere yi, ɛnɛ anɔpa yi, ɛnɛ ahomakye yi, ɛnɛ awia yi, it depends on a particular area a wowɔ anaa country a wowɔ. Ɛnnɛ me ne wo bɛsua adeɛ de afa ɛyɛ ɛwoɔ ho, broni frɛ no honey. Na honey yɛ adeɛ bi a ɛdi nipadua no mu adwuma anaa ɛdi nipadua no mu tintima yie. na ɛsan nso boa ma apomuden a wɔfrɛ no sɛ apomuden no si pi si ta, na wei na ɛma nipa ho tɔ no firi nyarewa mu. Ɛwoɔ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ very unique, na ɛnni side effect biara because nneɛma ahodoɔ a. ɛwɔ ɛwoɔ mu no, ɛnnɛ me mmerɛ no nti mentumi mbobɔ ne nyinaa so, na mmom deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ mɛkeka bi akyerɛ wo na makyerɛ wo the importance of ɛwoɔ. Nnipa biara wowɔ hɔ a ɛtwa sɛ wonya ɛwoɔ. wɔ w'abrabɔ mu anaasɛ sɛbisɛbi w'asetena mu. Sɛ wonya ɛwoɔ wɔ w'abrabɔ mu a, yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a wɔse, ɛɛ dɔkota mewɔ sɛbi ɔlsa. Sɛ wowɔ ɔlsa a, these are free teachings a mede rema wo. Bɔ mmɔden ara na pɛ. original ɛwoɔ ɛnyɛ deɛ wɔde mattress na ayɛ anaa wɔn ayɛ no fake ones no bi anaa wɔn de asikyire nanane na wɔn de woɔ ketewa bi afra no wowɔ ɔksa bɔ mmɔden ara na pɛ ɛwoɔ na pɛ paya aba. avocado aba, na bɔ mmɔden ara na san pɛ sɛbisɛbisɛbi ɛyɛ adeɛ a wode bɛsi. Sɛ wonya adeɛ a wode bɛsi ɛwoɔ no a, yɛfrɛ no sɛn, sɛbi paya aba no a, na dɔkota meka akyerɛ wo sɛ hata paya aba no na ɛnwo. Sɛ ɛwo wie a, bɔ mmɔden ara sɛ. wobɛpɛ ɛwoɔ no kakra na wode afra paya aba no a woasi no anaa deɛ woabrɛnde na woayam no. Na sɛ woyɛ no saa no a, ma no nka mfra, fa si hɔ bɛyɛ sɛ twenty four hours na ɛwoɔ no mfra yie. Ɛyɛ abɔfra ketewa a ɔwɔ attack of. asthma no anaasɛ ɔyɛ a victim of asthma no, wode awuo no fra payaba no a wayam no ama no afe muhumuhu no a, ɛboa ma ne asthma no aseɛ tu. Na sɛ aseɛ tu wie a, bɔ mmɔden ara na kɔ so na fa ma no ɔnom tablespoon anɔpa awia, anwummere, saa ara kɔpem berɛ a ɛbɛsa. Sɛ ɛsa a, bɔ mmɔden ara na san yɛ saa adeɛ no bio. Sɛ obi yare a ɛyɛ yafunyareɛ a ano yɛ den na sɛ yɛsa na ɛnkɔ a, Anaasɛ asthma no akyɛ wɔn ho yie kakra a, ɔse Dɔkta, me manya thirty years, manya fifty years, manya twenty years. You have not to worry. The only thing a wohia ne sɛ wobɛnya Majoranna, ɛyɛ yɛn ankasa yɛwui yi. Wii no, na aba akakra, n'ahaban no nso kakra. Ná wɔahata na awo, na ayɛ muhumuhu. Na fa payaba no nso ka ho. Wode payaba no nso ka ho a, na wode ɛwoɔ no de afra na woahyɛ no tumpan baako, na asi hɔ for twen twenty four hours. anaasɛ three days anaasɛ two days sɛnea ɛbɛyɛ a ebetumi aka afra yie. Wei ne aduru a wode bɛtu wo asthma aseɛ na sɛ ɛba no saa no a, asthma no ɛbɛkɔ koraa na ɛmma bio. Sɛ wahu deɛ ɛwoɔ ɛtumi yɛ wɔ daadaa asetena mu. Nti ɛwoɔ deɛ ɛhia ma onipa biara sɛ ɔnya ɛwoɔ wɔ n'abrabɔ mu. Enti makyerɛ wo, sɛ nipa no yɛ akwadaa deɛ a, na sɛ ɔnyiiɛ from one year to ebi a fifteen years a, then if you wopɛ sɛ wo cure eh, wɔ asthma no a, the power of your friends sɛ honey no, you have to mix the honey with avocado seed no a wablende no, including Yɛfrɛ no sɛ ɛwoɔ no na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛka afra yie. Sɛ ɛka afra yie wie a, bɔ mmɔden ara na pɛ na pɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ adeɛ ɛɛ bottle na fa gu mu. Wode gu mu a, fa ma akwadaa no anaa abɔfra no na ɔnnom anɔpa. awia. Deɛ ɔyare a yareɛ no nso akyɛ a ɛyɛ asthma no a atena ne mu akyɛ no, mese ɔmpɛ marijuana, n'aba no kakra, na ɔmpɛ wii, n'ahaban no nso kakra, na ɔnyam na ɔmfa mfra Mma no nndɔɔso bebree, na ɔnyam na ɔmfa mfra paeɛ aba no. Ɔde fra paeɛ aba no a, ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔde ɛwoɔ no nso bɛka ho. Ɔde ɛwoɔ no ka ho a, na wa mekese ɛwoɔ no. This is where wobɛhu sɛ ɛwoɔ no yɛ papa. Ɛwoɔ a ɛyɛ papa no, ɛwɔ senea ne pampan si teɛ. ɛwɔ ɔno ankasa ne aroma anaa ne smell scent bi wɔ hɔ a ɛrehwam yie paa. Na sɛ ɛyɛ papa nso a, wode manches na wopa manches na wohwie kakra gu fam a, wobɛhu sɛ ɛbɛdɛre te sɛ deɛ petrol ɛredɛre no. Ɔno na ɛyɛ ɛwoɔ papa. Ɛwoɔ papa no, yɛmfa asikyire mfra. Ɛwoɔ papa no, yɛmfa other materials mfra because Ɛyɛ organic a, wotumi hu sɛ, sɛ wo use de ma adeɛ biara no anaa deɛ wode bɛyɛ biara no, ɛkɔ smoothly na adeɛ no nso yɛ yie. Ɛno nti no, sɛ woaba eh, herbal center ha deɛ a, ɛnneɛ tips a mede ama wo no yɛ mmienu. Mema wo sɛ akwadaa a ɔnyiiɛ from one year to fifteen years no, ɛwoɔ no wode bɛfra payaba no a wɔayam no muhumuhu no na wode afra no de ama no anɔpa ne awia. Deɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ akwadaa no wanyin na sɛ wanya fiti fifteen years de kɔ ne mfeɛ so a, na sɛ ɔwɔ eh, forty years anaasɛ deɛ mfeɛ no asthma no akyɛ wɔ ne ho a, eh, sɛbisɛbi eh, wode ɛwoɔ no ne wii aba kakra ne wii ahahan no nso kakra na wode afra ɛwoɔ no. Nti wode fra ɛwoɔ no saa no a, na wama no asi hɔ for ebi a three days anaasɛ two days na aka afra yie na ɔno nso wobɛnom no anɔpa, awia, anwummere. Ne nyinaa no nyɛ table spoon no ɔno nso baako awia, anwummere ɔno nso table spoon baako, anɔpa nso table spoon baako. Wobɛhu sɛ wo asthma no aseɛ bɛtu koraa na ɛmma biom. This is the power of ɛwoɔ. Ɛwoɔ yɛ nneɛma bebree. Ɛtɔ da koraa no a, Wɔn a wɔnni favour wɔ abrabɔ mu no, pɛ ɛwoɔ na fa sra wo honam no nyina ara, this a direction a mede rema wo for free, pɛ ɛwoɔ na fa fra wo honam nyina ara, na anɔpa wɔ wo kra da no, wo sɔre na wo dware a, wo se, Senea ɛwoɔ se teɛ no, ma me din nyɛ dɛ wɔ nnipa papafoɔ aso mu, ma me din nkɔ atitiriw so, ma me din nkɔ nnipa papa so, na afei no ɛwoɔ no ntumi ndi dwuma mfa mma m'abrabɔ. Wowie a, ɛwoɔ no fa bi sɔ wo tɛkyerɛma so, wo nsa akyerɛkyerɛ kwan no, fa bi dɔ ɛwoɔ no mu na fa sɔ tɛkyerɛma so mprɛ mmiɛnsa na ka sɛ, Me ɔkra Kwadwo, ɛnnɛ da yi, mese m'abrabɔ ne me kra sɛ, Ɛnnɛ mɛte dɛ wɔ m'abrabɔ mu. Fiti nnɛ de kɔ, yaw biara a midi wɔ m'abrabɔ mu no, sɛnea woi de si teɛ no, saa ara nso na m'abrabɔ bɛyɛ. Adwuma a meyɛ no, Awurade, me Nyankoropɔn, sɛ wo na ɔbɔɔ ɛwoɔ maa yɛmfaa asikyire nguu mu na sɛ ɛwoɔ no yɛ dɛ deɛ a, ɛnneɛ ma m'abrabɔ nso nyɛ dɛ daa ara, saa ara. Sɛ nneɛma bi rekɔ so wɔ abrabɔ no mu, awaresɛm mu, adwumasɛm mu, na sɛ ɛnyɛ adeɛ a woabɔ ho mpaeɛ saa na sɛ ɛnyɛ yie a, Bible sɛ yɛmmɔ mpaeɛ daa na yɛankɔ nsɔhwɛ mu. Ɛberɛ a wobɛkɔ nsɔhwɛ mu no, wonhia mpaebɔ biom because mpaebɔ yɛ adwuma 25 percent de ma nipa biara abrabɔ, 75 percent no aka no yɛ wo effort, wo spiritual yɛfrɛ no sɛ effortry and your mind set ɛne wisdom a nyankoropɔn ɛde bɛma wo no ɛna ɛde bɛ guide abrabɔ na ɔka si yɛ ni a na ayɛ hundred percent ɛnti ɛbrɛ a wakɔ nsɔhwɛ mu no na Dr. Mate na me tuufo sɛ bɔ mmɔden ana fa ɛwoɔ ɛgyina ade bɔne biara a ɛwɔ abrabɔ mu ɛwoɔ ɛyɛ ade bi a ɛkum bacterias ɛwɔ nipadua no mu obi biara a ɔfii sɛ sɛbisɛbi o ɛdu time a Sɛbisɛbi, okobu ne nsa na ne nsa buo no ayɛ den anaasɛ ɔte yaw no, ɛwoɔ bɛma saa adeɛ no ano abrɛ ase. Nnipa bebree no koraa mpo nnim. Ɛno nti na Dɔkta Mate me de sɛbi ɛɛ ɛwoɔ aka abom de afra Ndubena ne Nhahan de reka akyerɛ wo sɛ, obi biara a ɔrepɛ libido anaasɛ ɔrepɛ sɛ sɛbi n'ase kye no, yɛde ɛwoɔ na ɛyɛ. sɛbi, senea ɔbaa dɛ si tseɛ na ɔne ɔbaa bɛnya mpa mu agordi na ɔbɛka sɛ ampa Akosua Mansa, ampa woyɛ ɔbaa simaa no. Wei na mede ndubana ne hahan aka afora, na mede sɛbi sɛbi, Pizon Herbal eh, virgin anaa pizon natural virgin de aba adwaman so a meka kyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden na nya adeɛ bi sɛ wate nka akɔ fam yɛde ɔwoɔ organic na ɛde afra nhahanma nnubena ne nnunsini na yɛayam de afra na ɛde afa sɛbi nimdeɛ mu na ɛde brɛ wo sɛ wo libido a ɛkɔ low a wonni ate nka no ɛbɛma wadu wo highest eh, yɛfrɛ nsɛn eh, level a wopɛ wɔ sɛbe mpa mu agorɔ, ɛbɛma w'atenka no akɔ soro yie, na afei nso no wo high esteem during sex activities no, ɔno nso ɛboa ma sɛbe na wɔn a wɔn yafunu ayɛ kapuu na amaman gyina wɔn yam no, sɛ wo nsa ka saa mmɛduro yi bi a, Pizon Natural Virgin no bi a, yɛde ɛwoɔ na ayɛ. Deɛ ɛhia ne sɛ wo nsa ka wo deɛ a, bɔ mmɔden ara na woso no. Wowoso no a, atere baako anɔpa, atere baako awia, atere baako ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, anwummere a wokɔ akɔda. Na bɔ mmɔden ara, mehyɛ wo nna mpɛn mmiɛnsa. Sɛ w'ate nka amma a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ biribi anaa yareɛ bi na ɛkita mu. Sɛ ɛyɛ yareɛ mpo a, ɛsiane sɛ wei no ɛyɛ nnubɔna ne nhahan nti no, wobɛhu sɛ Sɛbi edu time a wobuu nsa na wote yaw kɛse paa menstrual pains pi pizon natural virgin ebeyi saa ade no afiri hɔ eyi saa ade no afiri hɔ na ɛsan asiesie w'ase esiesie w'ase no na ɛsan ɛmma sɛbi awaresɛm ayɛ dɛ obi a sɛbi w'ase kwan wofiri sɛ w'ase kwan ayɛ kɛse na wopɛ sɛ w'ase ɛkye na ɛyɛ kumaa bi te sɛ deɛ wonwoo da, te sɛ deɛ womfaa bɛrima da no, nya Pizon Natural Virgin. Ɛno nti na mato ne din sɛ Pizon Natural Virgin. Ɛno nti no, bɔ mmɔden ara hu sɛ sɛbi saa nneɛma wei no, ɛbɛboa wo ama wo wo daadaa asetena mu no, wobɛtumi akɔ w'anim. Tie, Ɔbarima nso ɛyɛ de ma wo. Barima a wate nka ate kɔ a wonni atenka anaasɛ barima a sɛbesɛbe o, o, o, o, wode bɔ so seesei ara na na sɛbe ateɛ aba fam. Ɔno na mekyerɛ wo sɛ ɛwoɔ wɔ tumi. Hwɛ, ɛwoɔ nni expiring date. Ɛwoɔ ɛbɛtumi asi hɔ more than hundred years, ɛnyɛ hwee. Sɛdeɛ ɛsi teɛ no ara na ɛteɛ. Wode nneɛma bɛn bɛfra koraa mpo a, sɛdeɛ ɛwoɔ no teɛ no, saa ara na ɛteɛ. Ne dɛ, wontumi nsesa ɛwoɔ dɛ da. Dabi, wontumi nsesa ɛwoɔ, ne kind of fibres ane ɛɛ ne nneɛma ne mineral ɛyɛ friends ɛn natural things na ɛwɔ ɛwoɔ mu no. Ɛno nti na mekamfo Pizon natural virgin ɛde ama wo sɛ bɛrima a wopɛ sɛ wode bɔ so a Sɛbi wotumi gyina wo nan so kyɛ, wotumi kɔ long journey, anaasɛ wompɛ sɛ wo ho bɛba ntɛm na wo ho atumi agyina so akyɛ. Bɔ mmɔden na wo nsa nka Pizon Natural Virgin. Pizon Natural Virgin no resiesie ɔbaa ase no. Obi wɔ hɔ a sɛbi na ohu sɛ nsu kankan bi anaasɛ nsu fi bi anaasɛ sɛbisɛbi o, amamman gyina ne yafunu mu, enti ne yafunu no ayɛ kapuu. Bɔ mmɔden na wo nsa nka Pizon Natural Virgin. Wo nsa ka Pizon Natural Virgin no bi a, Wobɛda mo ase. Wei ne boɔ ɛnyɛ den. Wei baabi a wokɔ biara wobɛtumi akita. Ɛ wei ɛnsɛe. Wei ɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ hwee yɛde woɔ na ayɛ. Nti wo a wopɛ sɛ wo boost wo libido ɛ woyɛ ɔbaa na wohu wondu wonhave sex ndu wo climate da a Doctor Mante meka akyerɛ wo sɛ ma wo nsa nka aduro wei bi you will reach your climate you will get to your climate wobɛhu sɛ wobɛdu wo climate a wobɛhu sɛ yes Ampa woyɛ ɔbaa simma ampa. Hwɛ, sɛ wote hɔ na sɛ sɛbisɛbisɛbi wohunu sɛ nsu bɔne, nsu kankan bi afi w'ase de reba a, mese ma wo nsa nka Pizone Natural Virgin. Pizone Natural Virgin, ɛbɛboa wo. Ɛbɛma w'atenka akɔ soro yie. Na afei nso no, ɛbɛma wo nipadua no nso no, sɛbe wo yafunu a wobebu nsa, wonya wonya atenka sɛ wo yafunu ɛmu yɛ wo ya anaa wayɛ ase ɛyɛ wo ya, wobebu nsa, obi ate mo nka ɛwɔ mpɔtam hɔ, ɛna asemase wobu nsa pɛ na adwuma mu na obi ahu sɛ wabu nsa because womma adwuma ɛdu tam obebu nsa bia wagye leave anaasɛ wagye adzi a wɔ sukuu mu na wo kyerɛ sɛ wonkɔ lectures, wonkɔ class ne ade ade. Mese ma wo nsa nka P-zone Natural Virgin. Mese ɛboa wo ama w'ase akye no na ɛsan boa wo ama woasan ayiyi amaman. Ɛboa wo ma woayiyi amaman na ɛsan boa wo ma woate nka akɔ soro yie paa. Yɛwɔ ɔbaa bi wɔ wosɔ ne mu ɔse menni atenka o mepakyɛ yɛwɔ nkwammoa no a yɛfrɛ no sɛ sɛbisɛbi ɛbɛma w'atenka no akɔ soro no a yɛfrɛ no libido no ɔno ɛna ateɛ aba fam ebi nso wɔ hɔ a w'adwuma a woyɛ no ɛna ama w'atenka aba fam ɛno nti Dr. Mante mese aha ɛyɛ Pizon Herbal Center deɛ mede brɛ wo ɛyɛ nnuama pa sɛbi Mekyia me mpanimfoɔ nyinaa, GAFTRA mpanimfoɔ, TMPC foɔ, ɛɛ ɛne ɛɛ Ghana Traditional Herbal Medicine anaa Plant Medicine foɔ nyinaa. Mekyerɛkyerɛ obi biara, yɛn mpanimfoɔ ɛne researchers, schools ahodoɔ ɛwɔ Ghana ha, mampɔnfoɔ, mekyia mo, ɛɛ Food and Drugs Board foɔ, aseda kɛseɛ nkɔ mfa ma mo ne mo nnwuma pa a modie. Afei na me werɛ mfi Kwame Nkrumah eh, KNUST a mobutu Asante mantam. In fact, eh, mo a na mohwɛ research so na mobɔ mmɔden a sɛ abibiduro bɛnya ne nan so agyira wɔ eh, Ghana man mu ne Abibiman mu ha no, Nyame nhyira mo nyina. Nansa yi na GAFTRAM yɛdii yɛ 20, 25th anniversary, mpaatwɔ, yɛdii no ma no yɛɛ fɛ wɔ Osu Presby Hall wɔ Accra. Mepakyɛw, na ɛyɛ fɛ yiye paa. Nsɛntwerɛfo baeɛ, na mpanyimfoɔ ne akukudam ne abirɛmpɔn adehyeɛ nyinaa baeɛ ma yɛkaa yɛn ho boom sɛ nnipa baakofoɔ yɛ mu mma, na ɛɛ dwumadie no bɛyɛɛ krabɛhwɛ. Ɛno nti, meserew sɛ Dɔkta Mante yɛ Ɛɛ, yareɛ bi na ɛhaw, yareɛ bi na ɛtete wo. Mepatwɔ bɔ mmɔden ara na pin bɛn me. Mepatwɔ me numbers no na ɛgu screen no ase no. Afei nso no, sɛ wɔnhu me numbers no wɔ screen no ase deɛ a, ɛnna ma mensi so mfa mma wo. Me numbers no yɛ 0551 22 8000, 0551 22 8000. Bɔ mmɔden ara na frɛ Dɔkta Mante. Mese good health is riches. Sɛ wowɔ apɔmuden a, wowɔ ahoɔden. Sɛ wonni ahoɔden na sɛ wo force wo ho sɛ wobɛyɛ adwuma a, ne nyinaa wode bɛsa wo ho yareɛ. But you, you, for our case no, we prevent ourselves from disease and a chronic disease before any curing because when you are you are well prevented from disease and attacks of sickness you know, you are free to go and you are rich indeed Because sɛ wowɔ apɔmuden a ɛna wotumi dwen de fa the next steps, nneɛma a wobɛyɛ no, the next venture, the next future, the next attempt a wopɛ sɛ ɔyɛ. Ne nyinaa yɛ apɔmuden ba. Ne nyinaa nso yɛ sɛ wowɔ ahoɔden na wotumi kɔ ba. Ɔno na ɛfrɛ no sɛ woyɛ sikani. Ɔno na ɛfrɛ no sɛ ampa wowɔ ahoɔden wɔ daadaa asetenam. Ɛno nti sɛ wohu sɛ sɛbisɛbi o, eh, Herbal Center, Pizon Herbal Center redi wo screen no so afurusane a, na ɛnyɛ biribi a na yɛrebɔ wo kɔkɔ sɛ yareɛ bi a anaa adeɛ bi a wote no wɔ wo wedeɛ mu sɛ ɛyɛ cardio problem anaasɛ ɛyɛ wo hef any hef sɛ ɛyɛ wo dompe mu sɛ ɛyɛ wo ti sɛ ɛyɛ wo nan sɛ ɛyɛ wo sisi sɛ ɛyɛ wo bɛrima mu na ɛyɛ ɔya sɛ ɛyɛ wo baa mu na ɛyɛ ɔya sɛ sɛbisɛbi sɛ ɛyɛ ɛɛ eh, yareɛ biara a ɛreha wo sɛ wo yare ntumi nna adi nso sɛbi wo tɛkyerɛma so nyinaa no ayɛ nneɛma bi a ɛwɔ hɔ, wo lɔ so appetite a sɛbi aduane kora tɔ w'anim a ɛnyɛ wo dɛ, wo yare, malaria, fever, eh, candidiatis, bilharzia, cancer, fibroid. yareɛ no bobɔ din yɛ ɛɛ typhoid. Nti no sɛ ɛba no saa no a, ɛyɛ a na ani yɛ dɛbɛn, ɛrenyan. Ɛno nti mehunuu sɛ sɛbisɛbi o, Abibiman mu ha no, yɛmmɔ yɛn ho ban ɛɛ yɛ yɛmmɔ yɛn ho ban mfiri yarewa mu. Nti no sɛ kame nko a, it's better sɛ we we prevent ourselves from diseases before any ɛɛ.

kyerɛ sɛ, ɛ, obi wɔ hɔ, ɔbɛdi paanoo anadwo, anɔpa, ahomakye, awia, woku wo ho because nneɛma a yɛde yɛ paanoo no, ɛyɛ very risky to your body, to your, to your, your, your kidney, to your lungs, to your heart, everything. Ɛnyɛ asɛm ketewa, it's not good sɛ da biara nnipa dasani wobɛsɔre a wobɛdi paano twenty four seven. Ɛyɛ a, ɛba no saa no a, ɛma wo nipadua no ankasa no sɛbisɛbi. Eh, woanhwɛ wo nnuanennie mu yie, na sɛ woanhwɛ seneɛ wose fa so na sɛ wode didi wɔ daa daa asetena mu, na sɛ wo so wobɛ live burden de ato aduane biara so wopɛ sɛ wodi you have to be selective when it come to food stuff sɛ nnuane a wodi no you have to be very careful because uh, nnuane a wodi no ɔno nso betumi lead you into troubles into uh, nneɛma bebree a yɛfrɛ no sɛ ɛmfa asomdwe papa biara nyɛ dɛn ɛmfa mmerɛw ɛna sɛ wohwɛ nipa bi wɔ hɔ a eh, some people leave burdens on their eh, on their their their their kidney because wodidi bebree a wokɔgyae burden wɔ kidney no so na amanfoɔ nim sɛ eh, wokeka nnuane bɔ mu a sɛbisɛbi o ɛma wo no ho kyerew wɔ ɛɛ w'anim a woba bɛkɔ wɔ abrabɔ mu. Ɛbɛma wo yareɛ bebree. Obi wɔ hɔ, onnidi ntɛm. Obi wɔ hɔ, ne yafunu ayɛ kɛse. Wopɛ sɛ wo so te anaasɛ sɛbisɛbi o, wopɛ sɛ ɛɛ wo wo woayi. ɛɛ wo wo yafunu, wo yafunu ayɛ kɛseɛ, woyɛ barima a wopɛ sɛ wo so te, wo yafunu ayɛ kɛseɛ a wopɛ sɛ wo slim up. Abibiduro wɔ hɔ a wonom a ɛbɛ shrink w'afunu no nyinaa. Woyɛ ɔbaa because woayɛ family planning anaa wonyɛɛ family planning, wo yafunu ayɛ kapuu. Aduro wɔ hɔ a wonom a wo so ɛbɛte ama wo yafunu no ayɛ flat kama. Deɛ ɛhia ara sɛ deɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ wo ne ɛkwan a yɛbɛkyerɛ wo no wobɛfa so. Ne nyinaa no, eh, yɛde ɛwoɔ na ɛyɛ. Nnuro no, yɛde woɔ na ɛyɛ. Ɛna ɛwoɔ no nso boa ma no yiyi amaman de firi eh, sɛbisɛbi o, wɔ nipadua no mu. Ɛno nti no sɛ yɛde ɛwoɔ ayɛ aduro na aduro no nso a yɛayɛ no nso no, ɛboa ma amaman tumi firi wo yafunu mu ne wo nipadua no mu ma sɛbesɛbe wo body no tumi live cholesterol free ma cholesterol bebree no a ɛwɔ hɔ no, ne sradeɛ no nso te ba fam a, na kyerɛ sɛ aduro no da mu sononko ankasa. Ɛno nti, sɛ kame nko a anka ɛbɛyɛ a, anka hwɛ w'aduanedie mu yie, na hwɛ wo nsuo nom yie, na ɛda a wode da nna nso no, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛda on time na woasɔre on time. Woayi, woadidi on time, na afei nso wobɛnom nsuo berɛ a ɛsɛ ɛfata mu. na afei no watumi alivu apomuden abrabɔ. Ɛno nti, ɛnnɛ anɔpa yi, ɛwoɔ wɔ nneɛma ahodoɔ bebree a ɛyɛ de ma nipadua no. Nti sɛ wohwɛ aborɔfo a, wobɛhu sɛ wɔmfa ɛwoɔ nni agorɔ koraa. Ɛwoɔ yɛ adeɛ bi a ɛdi akotene yie wɔ nipadua no mu, na ɔno nso boa ma nipadua no nya apomuden, na ɛsi yareɛ ano kwan because Yɛwɔ nneɛma bi wɔ awuo no mu a, na sɛ ɛkɔ wo nipadua no mu a, aboa bɔne a ɛnte wo nipadua no mu adane yareɛ abɛtena wo mu no ntumi nnante ɛwoɔ no n'ahoɔden mu. Mmerɛ rekɔ n'anim no, mɛba na mabɛkyerɛ wo nnuanennuro a ɛwɔ awuo mu ne mfasoɔ ahodoɔ a ɛwɔ awuo mu. Ɛfiri sɛ, Ɛwoɔ yɛ adeɛ a ɛyɛ natural na ɛyɛ very organic a sɛbi sɛ wode ka wo nipadua no a wotumi hu sɛ wo live very free conscious life. Afei nso no ɛma wo body no yɛ stress free. Afei nipa biara no a wosɔre na wodi asikyire bebrebe no anka mɛpɛ sɛ wobɛpre anya sɛ wode ɛwoɔ na ɛbɛdi wo nnoɔma ahodoɔ. Sɛ paano kakraa bi na wobɛdi a na woatwa ɛwoɔ no na wode kakra bi asɔ mu. Sɛbi mɛmfa bata bata bata ɛmfa anaa margarine ɛmfa ndi paanoo na woku wo ho. Mɛmfa margarine ɛmfa mfa w'aduane mu. ɛɛ yɛfrɛ no sɛ wo paanoo mu ansa na woadi na wofii sɛ woanya sika ama ɛno nti no ɛyɛ kum na wokum wo Doctor Mante metu fo sɛ get out of those kind of eating habits sɛ wopɛ sɛ wonyi kyɛ a hwɛ w'aduane die yie wohwɛ me yafunu a me yafunu yɛ very flat yie paa nso meyɛ nipa a sɛbi aduane a Me pɛ paa yɛ fibre foods bi te sɛ borɔdeɛ, mankani ne ɛɛ bayerɛ. Nnuane a ɛyɛ tubes tubes tubes no nso m'ani gye ho paa. Ɛna afei nso mayɛ no ara te sɛ ɔsoro boa. Nnuane a ɛyɛ soro aduane, ebi te sɛ ɛsoro wesa, Gyeene, nyaadowa, nkruma ne sɛbi eh, payɛ mo ne ade ade. Ɛne ne nnuane a m'ani gye ho paa. Enti sɛ wohwɛ me age no a mewɔ ne me classmate binom no sɛ me ne wɔn gyina hɔ nnɛ a, wɔn nyinaa adane nkokorafoɔ ne mmerewafoɔ. Nso no, eh, nsuo aboro boɔ, Doctor, metim deɛ metim a, wohu me a, sɛbi eh, meda so yɛ aberanteɛ. Nanso no, sɛbi meyɛ obi nana. meyɛ obi nana. Na ne nyinaa no yɛ aduane a wodi no na wahwɛ w'adidie mu yie. Mabɔ sɛ mɛndi madwen. Ma me nsa nka asɛm yi nkyerɛ wo. Sɛ wopɛ sɛ wonyin kyɛ wɔ asase so a, mɛndi mɛndi keep mɛmfa keep magi keep mɛmfa magi keep ɛmfra w'aduane. Nkwan a woyɛ Mɛmfa maggi cube mfra w'aduane. Maame no a ɔyɛ restaurant no, wotie me, wohwɛ me. Woyɛ nipa bɔneni to the extent sɛ nnuane nnuro no ahodoɔ no a anaasɛ atosodeɛ ahodoɔ no a wobɛtɔ de bɛgu nkwan no mu no na ɛbɛma nkwan no ayɛ krabɛhwɛ na ɛbɛyɛ dɛ no, sane sɛ wopɛ sika anya wo ho na wode adwene bɔne pɛ sika nya wo ho nti no, woayɛ w'adwene sɛ Maggi Kip na wode bɛgu nkwan no mu anaa abomu no mu na abɛyɛ fremfrem sɛnea ɛbɛyɛ a w'atɔfoɔ ne sɛbi wo customers bɛyɛ eh, koom na wɔn antumi ankompleni sɛ nkwan no ɛnyɛ den nti wode Maggi Kip na wɔasoa de agu mu. Maggi cube no, ɛnyɛ ebi koraa mpo wɔ hɔ a, fitaa no, deɛ ɛte sɛ ɛmo no bi na wɔsa de gu wɔn forɔeɛ ahodoɔ no mu. Ɛno nti sɛ ɛberɛ a wobɛdi Maggi cube ne nneɛma ahodoɔ de agu w'aduane mu na sɛ wobɛhu sɛ wo mene mu yɛ wo ya anaa wo mene mu hyehye wo no, saa time no wohu sɛ ahorow bebree bɛgyina wo mene mu anaasɛ asɛ w'aso mu ayɛ wo hii Ɔno kyerɛ sɛ maggi cube no akɔ wo system no mu. Sister no a woyɛ wakye, Hajia Amelia, ei, maa Fuseni, eh, fu, eh, fu, Fusiatu, ne wɔn a wɔyɛ wakye ahodoɔ no, mesrɛ mo, ɛyɛ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ kawe. Mebɔ mmɔden ara na gyae kawe bebree no a wode gu wakye no so sɛnea ɛbɛyɛ a wakye no bɛyɛ mmerɛ because wosɔre six o'clock na wode eh, ɛmo no asi so six thirty sɛnea ɛbɛbɔ eight a ɛmo no ne waakye no bɛbɛn nti na wode kawe bebree gu so mepatwɔ woyɛ aberanteɛ ababaawa nokorɔmmoa nti wosɔre a wosɛ wopɛ waakye wokɔtɔ waakye no a keep ɛwom ɛɛ yɛfrɛ nsɛn adeɛ ɛwom ɛkawe ɛsan wom wɔn san de nnuane bɔne bi anaa nneɛma bi a sɛbi ɛyɛ chemicalized a ɛyɛ uh, what do you call it uh, spices ɛde afrafrɔyɛ no ɛne abomu no nti wokɔ akɔdi saa nneɛma wei nyinaa no ɛbɛkeka abom ɛbɛdane toxic in your system at the end of the day no wofii sɛ wakɔ pake car wokɔtɔ wakye wɔ restaurant bi wokɔtɔ wakye wɔ kwan nkyɛn baabi Hunu ho na ka kyerɛ wo ho sɛ ɛyɛ kum na wukum ho. Sista, ɛtwa sɛ wotu wo ho fo sɛ wakye no a wudi no, nneɛma a akeka bɔ mu a ɛde adane wakye a wofrɛ no sɛ aduane a wodi no, ɛyɛ poison na wudi. Dɔkta, mitu wo fo sɛ, anka ɛbɛyɛ a, bɔ mmɔden ara na twe wo ho fi saa nnuane bɔne no ho. Aduane bi te sɛ sɛbesɛbe oo, yɛfrɛ no sɛn, aduane indomie, bɔ mmɔden na twe wo ho firi ho. Indomie nyɛ mfa mma wo nipadua. Wate aseɛ? Indomie ne deɛ ɛkekakeka ho binom nyɛ esiam aduane bebree nyɛ mfa mma nipadua no because ɛdeɛn na wɔde yɛ esiam? Wokɔ yɛ research na wode fa ho a, wobɛhu sɛ ɛbɛda adi pefee. Ɛno nti na yɛse sɛ wodi saa nneɛma wei nyinaa na ɛbɛdane toxic in your system a, Deɛ wohia sɛ wode bɛ cleansing wo system no anaa wode bɛ wipe those things toxic out from your system no yɛ original ɛwoɔ. Ɛwoɔ, wo nsa ka original ɛwoɔ a, ɛtɔ da a fa ɛwoɔ no bi fa yɛ dɛn fa si w'ano na bɔ no te sɛ deɛ wabɔ dɛ bɛn wabɔ nsuo no kakra fa gu w'anomu. Wobɔ de gu wo mene mu a, ɛkɔ cleani saa nneɛma bɔne no nyinaa. Ɛwoɔ no ɛbɛma saa nneɛma bɔne no nyinaa afiri wo system no na afei no woafiri wo system no awie na woaklini wo system no awie bɛyɛ sɛ a month later no bɔ mmɔden ara sɛ wohu saa nnuane bɔne no a wobɛdwane afiri ho because doctor menim deɛ meka ɛfiri sɛ apɔmuden pa ɛna ɛma ɔman ɛtumi sɔre gyina ne nan so hwɛ sɛ wonni apɔmuden a yareɛ ɛɛya Ɛma wo wo bɛyɛ mmɔbɔ. Nnuane bɔne a wodi nti no, ate w'awoɔ so. Ama w'ahoɔden akɔ fam. Ama w'adwene koraa wontumi ndwene because nnuane no bi wɔ hɔ a wodi a, ɛtumi ma w'adwene mu yɛ mmere. Ebi te sɛ ɛmo bi a ɛyɛ perfume rice ne adeade a aba system no mu. Nipa no akɔtua sika de ama panyin bi na ɛde afa back door. na ɛde aba. Nanso kae hunu sɛ saa nneɛma wei no, ne nyinaa no, ebedi wawu.